Joël, Robin?
Wat ass däi sexiest Kleedungsstéck?
Uh, also dat ass e Stéck Ënnerwäsch, eng Jockstraps. Déi huet esou e Reebou-Band, wou se um Kierper uläit. An Ech gesi gutt dran aus. Dat gleewen ech dem.
A wat ass däi sexyst Kleedungsstéck?
Domat sinn ech éierlech iwwerfuerdert. Do fale mer vill Saachen a guer näischt an.

Ma dann, wëllkomm zu enger neier Episod Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. An zu engem Kierper gehéiert meeschtens, an ganz ville Fäll, och Kleedung, déi een dem Kierper kann undoen. A mir schwätzen haut doriwwer, wat een dann Sexyes undoe kann als Kleedung.
Allerdéngs wäerte mer eis haut op Kleeder, déi een no bausse gesäit am normale Liewen oder am Alldagsliewen, fokusséieren, well iwwer Ënnerwäsch, iwwer sexy Ënnerwäsch gëtt et schonn eng Episod. Dat ass d'Episod Nummer 66. Dat heescht, wann dat iech och interesséiert, da lauschtert no dëser Episod ganz gär doran.
Genee, mir verlinken déi dann och enker ënnendrënner. Mee vläicht fänke mer un mat der wichtegster Fro bei deem Ganzen, Wat Kleedung ass, wësse mer jo hoffentlech alleguerten, mee wat ass da sexy? Jo, dat ass firwat ech mer an der, am Intro déi Fro net wierklech beäntwerte konnt. Déi. Definitiounen déi ech online fonnt hunn, wann een online no sexy googelt, ass oft dass et entweder erotesch oder appealing, dat heescht unzéiend ass, dat heescht dass et iergend eppes an enger anerer Persoun ausléist, wat eng zimmlech breet Definitioun ass, well Goûten a Virléifte si zimmlech verschidden an zimmlech individuell an ech menge sexy heescht ganz vill fir ganz vill verschidde Leit.
Uhmm, dat stëmmt ganz sécher. Ech hunn d'Gefill, datt wann een esou googelt, wat dann sexy Kleeder sinn, datt et dann ganz oft dorëms geet, wat Männer sexy fannen. Also et gëtt jo de Begrëff vum Male Gaze, deen éischter esou aus dem Film oder der Filmanalys kënnt, wou et dann halt drëm geet, dat meeschtens, awer net ëmmer, de weibleche Kierper halt dann esou fotograféiert, gefilmt, duergestallt gëtt, dat e soll fir Männer, ech huelen am un, cis Heteromänner, sexy soll sinn oder unzéiend soll sinn oder erotesch soll sinn. An ech denken, dat ass bei Kleeder am Mainstream oder wat déi meescht Leit drënner verstinn, wahrscheinlech och esou. An och wann een no sexy Kleeder fir Männer sicht, da kënnt ee ganz séier a sou eng Kategorie vu schwuler Fetischkleedung. Dat heescht, do geet et da rëm drëm, dat Männer sollen anere Männer gefalen.
Jo, ech fannen, wat och do interessant ass, ass, datt déi Saachen, wann een no sexy Kleeder sicht, oft immens vill Haut weisen. Net ëmmer, mee oft. An datt et sou mat sou Undeitunge spillt. dass gewësse Kierperdeeler zum Beispill nëmme ganz knapp verdeckt sinn, zum Beispill eppes, wat ech do, wat ech och perséinlech immens reizend fannen, si sou Räck a Jupe mat sou engem héije Schlitz un der Säit, wat och, mengen ech, domat spillt, un deem Dénge vun, okay, Giff ee lo e bëssi eppes bewegen, giff ee vill méi entdecken sou. An fir mech perséinlech ass sexy sou eppes wat e gewësse Reiz huet, wou ech wëll méi wëssen, wou ech sou sinn sou ok wann ech lo mat där Persoun giff Sex hunn sou, ech giff mech freeën fir dee Reiz deen déi Kleedung undeit weider auszeforschen an deem dann nozegoen. Mee mhm. dat huet och mengen ech rëm ganz vill mat och Femininitéit ze dinn, well Fraen einfach vill méi sexualiséiert sinn an Fraekleedung och oft méi sexualiséiert ass an méi kierperbetounend an iergendwéi gëtt et also ech hunn mech och selwer gefrot okay wat sinn Kleeder déi ech u Männer sexy fannen, wat ass dat wat ech am Kapp hu wann ech un Sexy Kleeder denken wann ech u Männer denken an do hunn ech net ganz vill well mer dat einfach net sou oft gewise kréien a well et der net sou vill gëtt ausser elo an der schwuler Fetisch Szen. Ech mengen et gëtt eng Kategorie vu Kleedung déi ganz oft bei Männer, awer net just bei Männer, als sexy gëllt. wou am Fong dann awer net sou vill weist oder vläicht net an Richtung Fetisch geet an dat si sou Kostümer, sou een Hiem oder jo halt einfach sou Business Kleedung, awer oft dann halt och am am schonn hallef ausgedoenen oder halt en oppent Hiem oder d'Krawatt schonn iergendwéi lacker Do hunn ech d'Gefill, do gëtt et ganz oft dann, dat dat esou mat Sexiness verbonne gëtt, wat wahrscheinlech och e bëssen eppes iwwer eis Gesellschaft ausseet, well dat jo oft dann mat Muecht a mat Sue verbonnen ass, halt sech kënnen esou unzedoen. Jo, absolut. Ech denken, dass déi Sexiness ganz vill mat Status do verbonnen ass an dass einfach Eng Persoun an engem Kostüm, virun allem e Mann an engem Kostüm, einfach en immensen Androck mécht, grad wann e sech net ënnert ganz villen anere Leit a Kostümer beweegt, well et einfach esou erausstécht a mer gesellschaftlech eng immens Konnotatioun domat hunn, vu Succès a Muecht a Suen an déi Persoun ass eppes, esou. Mee jo, du hues Recht, dat gesäit een öfters.
An wat ech interessant fannen, wou ech sou driwwer nogeduecht hunn, wat gëllt eigentlech als sexy, ass jo oft, dat et dann halt, wéi s du scho sees, dat ee vill gesäit, dat et, dat et relativ enk kierperbetount ass, dat et enk ass. awer och dat et oft kuerz ass an dat ass dann awer rëm bei Männer éischter verpönt. Also wann ech esou un kuerz Boxen denken, dann hunn ech d'Gefill dat all Summer et iergendwéi eng Diskussioun op Social Media gëtt ob Männer däerfen kuerz Boxen undoen oder net oder ob dat ganz schlëmm ass wann een iergendwéi hoereg Been gesäit. Sandalen ass nach esou en Thema wat och nach dobäi kënnt. An dat féiert eis e bëssen bei esou déi Diskussioun, ween däerf sech iwwerhaapt an eiser Gesellschaft wéi presentéieren a ween däerf Haut weisen a ween däerf sech sexy undoen?
Wat mer do direkt an de Kapp kënnt ass dem Sam Smith säin neie Musekvideo. Fir déi, déi déi Persoun vläit net kennen, Sam Smith ass eng Persoun, déi Musek mécht an déi Persoun ass net-binär a benotzt am Engleschen they, them pronouns an huet elo en neie Musekvideo erausbruecht, an där Sam Smith gan mat ganz vill Haut ze gesinn ass. An ech hunn dee Video mega fonnt an och zimmlech sexy, mee dee Video krut och aus der queerer Community immens vill Backlash, well Sam Smith net eng ënnergewiichteg Persoun ass an net ausgesäit wéi déi Leit, déi mer op de grousse Runways, op de Modeshows vun dëser Welt gesinn. An jo, dat huet en immense Backlash ausgeléist. Immens vill Leit waren immens fettfeindlech an och an der queere Community an Sam Smith gouf immens ruff gemaach deelweis a Leit soten oh dat ass eeklech, dat wëll dach kee gesinn an ech mengen do si mer och bei sexy Kleeder, Saachen déi u munche Leit als immens sexy gesi ginn, wéi zum Beispill Crop Tops oder Leggings bei zum Beispill Schlanke Fraen ginn Leggings a Crop Tops oft als immens sexy gesinn, an bei méi décke Fraen gëtt dorop oft mat Eekel oder mat Lästereien reagéiert, obwuel et genau dat selwecht Kleedungsstéck ass a genau dat selwecht Outfit, an dat hëlt dann awer eng ganz aner, dat léist eng ganz aner Reaktioun aus. Mhm, ech hunn deen dee Video och gesinn. Ech hunn déi Persoun virdrun net kannt gehat. Ech weess och guer net méi, wéi ech genee un dee Video komm sinn. Ech hunn en zimlech cool fonnt. Ech hunn et och immens fonnt, wéi vill verschidden Outfits an deem Video gewise ginn a wéi vill verschidden Zorte vu sexy Kleedung do virkommen. Ech denken, mir verlinken deen och ënnert dem Podcast. Da kënnt der iech deen ukucke, falls der de Video nach net gesinn hutt. An. Ech hu mech gewonnert wou ech dunn gelies hunn dat et eben esou e Backlash ginn ass well ech déi Persoun net als enorm déck wouergeholl hunn. Ech hunn geduecht ok dat ass am Fong eng Persoun déi lo zwar net mega dënn ass mee einfach relativ ënner Guillemets normal Proportiounen huet an et huet mech wierklech gewonnert dat et dann do esou e krasse Backlash gouf. Mee jo Schued an well ech fannen dass wierklech e coole Video an mir huet dat perséinlech och schonn eppes bruecht deen ze gesinn an einfach esou e bëssen Body Positivity halt an eng Richtung vun enger Persoun déi e bësse méi ausgesäit wéi ech an halt net esou ausgesäit wéi dat wat een normalerweis esou gesäit oder Leit déi normalerweis an esou Kleeder gesinn déi halt dann sollen Sexy ausgesinn, et geet jo vill ëm Sexualitéit an ëm sech gutt spieren an deem, an deem Video an an deem Lidd. Vun dohier, jo, fannen ech schonn, schonn erstaunlech, wéi dat dann direkt erëm zréckgeboxt gëtt. An du soos et elo schonn, jo, jee nodeem wéi, wéi déck d'Leit sinn a wat fir Kierper se hunn an a wat fir eng Norm déi passen oder net passen, gëtt dann éischter mat Eekel op eppes reagéiert, wat un anere Leit vläicht als sexy giff unerkannt ginn. Ech denken dat selwecht och vläicht e bësse mat esou Sportskleedung, also d'Joggingsbox oder d'Leggings, déi kann an deem enger Kontext als enorm sexy wouer geholl ginn an an deem aneren, an do huet et vläicht dann och eppes mat Klass oder mat Äermut a Räichtum ze dinn, als halt Oncool, onsexy, iergendwéi lazy an, an halt, jo, ofgewäert ginn. Jo.
An ech mengen, et mécht och sou an deem Thema, wéi Leit ee wouerhuelen, wann ee sech sexy undeet, ass och Race, also Hautfaarf, eng ganz wichteg Komponent. Well grad schwaarz Fraen, déi sech, déi méi, déi méi Haut weisen, déi sech sexy undoen, oft da mat zumindest verbaler Gewalt begéint gëtt an hinne reprochéiert gëtt, dass se Sexaarbecht bedreiwen an dass se ënnerwee sinn, fir bei e Client a sou. A bei wäisse Fraen, déi sech an deene selwechten Outfits kleeden, déi Konnotatioun einfach guer net mécht. An ech fannen esou déi ganz Diskussioun ëm sexy Kleeder ass einfach esou en immense Spigel vu gesellschaftleche Problemer an Diskriminéierungsmechanismen, déi mer an eiser Gesellschaft hunn, wou dat einfach immens gutt duergestallt gëtt, esou wann et bis ëm Haut geet an ëm Haut weisen an ëm sech gutt fillen a sech wuel fillen a sech sexy fillen, dann. ginn déi scho bestoend Problemer einfach meng ech enk immens amplifiéiert, och well vill Leit denken, dass wann ee sech sexy undeet, dass een dann aneren d'Recht gëtt fir de Kierper ze kommentéieren. Wa Sam Smith vläit net esou vill Haut an deem Video gewisen hätt, dann wäre Leit manner op deen Zuch gespronge vu Déi Persoun weist säi Kierper, also hu mir elo alleguerten d'Recht dat ze kommentéieren, wat natierlech komplette Kabes ass. Sou ech kann, wann ech giff plakeg duerch d'Géigend lafen, hätt trotzdem nach ëmmer keen d'Recht mech einfach on ongefrot ze kommentéieren. Mee ech mengen dat ass och eppes wat do immens mat eraspillt, dass Sexiness oft. dass quasi erwaart gëtt, hey, du dees dech sexy un, also muss de domat liewen, dass mer dech kommentéieren oder Schlëmmeres.
Also hu mer vill theoretesch geschwat, wat esou allgemeng als sexy wouergeholl gëtt a wat net, a wat fir Normen et gëtt, déi eis, déi eis aschränken an déi och Leit dozou beweegen, aner Leit ze kommentéieren, wou se am Fong net Recht hunn, dat ze maachen. An. Ech froe mech dann ëmmer erëm bei deem Thema sexy Kleedung, Wat fannen ech un u mir selwer sexy? Wat fannen ech un anere sexy? A virun allem, wisou fannen ech dat un anere Leit sexy? Well natierlech gëtt et déi gesellschaftlech Connotatiounen, gëtt e bëssen dat, wat esou jidderee matkritt, wat mer gesellschaftlech halt, jo, gesot kréien, dat ass sexy. An awer hunn ech d'Gefill, dat ech och esou een, perséinlechen sexy Kleedung Sënn hunn, wann een dat wëll esou nennen, wou ech da soen, okay, dat do tönt mech un, obwuel dat vläicht och guer net esou gesellschaftlech esou konnotéiert ass. Wéi ass dat bei dir? Hues du Saachen, déi s du u Leit sexy fënns, wou s de sees, okay, dat ass elo net onbedéngt de bauchfräien Top? Ech muss soen dass ech, also ech fannen och e bauchfräien Top sexy, mee ech muss soen dass ech och sou oversized Saachen immens sexy fannen, grad wann et gutt, also dat hänkt ëmmer vum vum vum Schnëtt vun den oversized Saachen of, mee et gi wierklech oversized Saachen déi oversized sinn an anerersäits awer och de Kierper nach ëmmer bëssi betounen a fir mech ass dat sou, ech fannen dat immens sexy well dann einfach sou ass sou okay et gëtt mer sou eng kleng Undeitung vun wat kéint sinn, an dat ass sou, keng Ahnung, iergdi reizt mech dat immens, wann d'Kleeder bësse méi wäit sinn, well ech einfach sinn esou, hey, wéi, wéi, wéi gesäit déi Persoun aus, wéi gesäit hire Kierper aus? An ech fand och, ech fand och interessant, wa Leit sech Well et ass jo eng Decisioun, wat een undeet. An ech fand dann och ëmmer interessant so, okay, grad wann d'Leit vläicht rausginn an an e Club ginn, och do wou ech schaffen, so wa Leit dann deliberately bësse méi oversized Saachen unhunn. An ech fannen dat aus iergendengem Grond immens reizvoll, mee ech hunn awer och nach net erausfonnt firwat. Also ech si sou, ech hu sou e puer Unhaltspunkter, mee sou ganz huet sech dat mer mir nach net erschloss. Mee jo.
Also ich, ich kann da nicht helfen, weil mir geht es zwar genau dasselbe, mir schon das auch noch nicht rausfand. Ich, ich denke aber, dass ein bisschen so den, den Mystère-Faktor da effektiv mitspielt. Und für mich auch ein bisschen so eine Geschichte von äh, Zähnekleidung ist. Also, ja. ähm, Jee nodeem a wat fir politesche Kreeser ee sech beweegt oder a wat fir enge sosse Kreeser ee sech beweegt, gëtt et jo einfach Kleedung, déi, déi halt in ass oder déi ugesot ass. An ech hunn d'Gefill, datt dat dann schonn einfach ass, well ee bësse sozialiséiert ginn ass, well een, well een déi Leit halt och cool fënnt, well ee sech deene Leit nospiert. dat een dat dann och iergendwéi sexy fënnt. Jo. Also dat ass bei mir op jidde Fall esou. Ech menge fir mech ass et och esou e queer thing, well ech hu esou d'Gefill, datt esou oversize Saachen deelweis och en eppes immens queeres sinn an eppes immens esou genderqueeres sinn, well ee mat de Kleeder e bëssi spillt a probéiert vläit bei net-cis-Persounen Deeler vu sengem Kierper ze verstoppen an anerer e bëssi méi ze highlighten. An also ech ka mer virstellen, datt dat bei mir de Reiz ausmécht. Mee du hues awer grad nach eppes gesot, wat ech och immens intriguing, also wat ech och immens interessant fannen, an zwar Szenekleeder, an zwar wéi a verschiddene Szenen einfach ganz aner Saache sexy sinn an wéi ganz aner Saachen deelweis sech äusseren. Also zum Beispill ech sinn an. Ech war mol méi, mee ech sinn nach ëmmer e bëssi an der Goth-Szene dran. An do sinn d'Schéinheetsidealer an d'Sexiness-Idealer, giff ech mol soen, ganz anerer wéi an anere Szenen. An dat fannen ech och ëmmer erëm interessant fir ze gesinn, wéi sech dat esou och an enger Gesellschaft esou vun de Communities esou staark ënnerscheede kann.
Ja, ech denken dat hänkt och einfach e bësse mat esou Zesummenheetsgefill aus an dat erkläert vläicht och wisou verschidde Leit dann esou allergesch reagéieren, wa Leit Bands-Shirt undinn vu Bands, déi se net lauschteren. Ech fannen dat natierlech blöd, also ech fanne jiddweree soll déi soll déi T-Shirten undoen, déi déi se wëllen, mee ech verstinn awer, wann een denkt esou, oh, déi Persoun huet een T-Shirt vun där Band un, déi gehéiert quasi zu mengem erweiterten Krees vun coole Leit an dann fënnt een iergendwéi raus ok dee gehéiert awer net dozou, dee huet deen deen Motiv just cool fonnt. Kann ech scho verstoen dat een dann iergendwéi vläicht net esou frou doriwwer ass. Ech fannen trotzdem also no judgement wann een einfach en Album oder e Bandlogo cool fënnt dann soll een dat roueg kënnen undoen. wou ech d'Gefill hunn, datt och e wichtege Faktor ass bei deem, grad bei deem Oversized, awer net nëmmen, fir mech op jiddefalls, ass, wann ech iergendwéi mierken, ok, déi Persoun fillt sech wuel an där, an där Kleedung a fillt sech wuel an hirem Kierper, sou wéi se ugedoen ass. Dat mécht eppes mat mir an dat mécht déi Persoun sexy. An do ass et dann wierklech bal egal, wat et ass, wann dat iergendwéi stëmmeg ass, wann dat passt, wann een elo mierkt, ok, déi Persoun huet dat do richteg gär un. Dat mécht einfach eppes mat dem Erscheinungsbild vun där Persoun an, an dat mécht déi Persoun sexy. An ja. ech mengen, dat do déi oversized Kleeder äh, och oft eng Roll spielen, well Leit sech dann einfach méi wuel fille well halt so en, en Hoodie äh, immens bequem ass. Ja, an een och einfach, wann een an engem Hoodie ass, och einfach manner, grad wann een ënner Leit geet an ënner Leit geet, wou vläit grad als Net-Mann vill Männer sinn, een einfach och net de Risk leeft, fir datt sou vill Leit sech dozou beruff fillen, de Kierper ze kommentéieren an een déi ganz Zäit ze nerven an ze belästegen. Mee ech ginn der absolut Recht, ech fannen Also ech fanne Kleeder natierlech interessant an schonne Fashion interessant, mee sou am Endeffekt fannen ech et virun allem wahnsinneg sexy wann eng Persoun sech wuel fillt an wann se eng Ausstrahlung huet an eng Energie déi mir sou passt an déi ech cool fannen an dann huet dat am Fong, da kéint déi Persoun och e Gromperesak unhunn a se kéint de Gromperesak komplett rocken an ech giff se mega sexy fannen. Wat ech och mega interessant fannen, wann ech sou driwwer nodenken, wat ech u mir sexy fannen, ass sou déi Motivatioun, fir mech sexy unzedoen. Sou déi, dat Dénge vun, dinn ech mech fir mech un oder fir anerer? An och wann ech mer iwwerleeën, u wéi engen Occasiounen ech mech sexy undoen. Joël, wéini dees du dech sexy un?
Dat ass eng gutt Fro, well ech oft d'Gefill hunn, datt ech mech net immens sexy undinn a wann, da vläicht éischter esou op d'Ënnerwäsch zilen an denken, okay, falls et zu enger sexueller Handlung sollt kommen haut, dann hunn ech op d'mannst cool Ënnerwäsch un. Mee Et gëtt schonn Momenter, wou ech denken, ok, ech sti mech elo méi chic un oder ech sti mech elo esou un, datt ech mech selwer sexy dra fannen oder op d'mannst gutt ausseeënd dra fannen. Dat sinn dann éischter Momenter, wou ech vläicht erausginn, wou ech ënner Leit ginn, wou vläicht och den Ulass e bësse méi. ech soe lo feierlech, ass dann soss vläicht dat falscht Wuert, mee zum Beispill eng Gebuertsdagsparty oder soss iergendwéi en Gathering vu Leit, déi ech, déi ech gären hunn a wou ech frou sinn, se ze gesinn a wou ech vläicht net esou oft gesinn. Dat sinn dann éischter déi Momenter. Ech muss soen, an deene leschte Joren, och pandemiebedéngt, sinn ech relativ wéineg op gréisser Partyen oder esou erausgaangen. Dat heescht, déi Momenter waren a leschter Zäit effektiv net Esou villfälteg an deementspriechend hunn ech mech och net dann esou drëm gekëmmert mech onbedéngt immens sexy unzedoen. Wéi ass dat bei dir? Ech muss soen dat ech hunn am Fong esou zwou Occasiounen am Fong an dann och zwou ënnerschiddlech Motivatiounen. Déi éischt ass am Fong, datt ech einfach daags opstinn an ech si esou, Gah, haut fillen ech mech richteg gutt An haut wëll ech dat da well dann verweisen. An dat ass dann awer och méi esou fir mech esou esou dat Dénge vun, dann sinn ech och heiansdo, sinn ech mega overdressed fir an d'Uni. An et ass mer dann och einfach egal. Mee et si esou, Gars, ech hu mech haut, ech hunn dat haut mega gefillt an ech wollt dat haut einfach an ech fille mech haut mega sexy a mega gutt dodran. An et steet haut näischt un, mee ech wollt dat awer trotzdeem ausliewen, och well dat net. bah, et, et geschitt mer vun Zäit zu Zäit, mee et ass awer net, datt mer dat dräimol d'Woch geschitt an datt ech dann heiansdo soen, oh haut fillen ech mech zwar sexy, mee haut ginn ech deem awer net no. Dat heescht, et geschitt scho selte genuch, datt ech seeën, oh haut fillen ech mech wierklech sou, da wëll ech dat och elo weisen an dovu profitéieren. An ech mengen, déi zweet Occasioun ass indeed, wann ech rausginn, datt ech meng Kleeder am Fong als eng Zort. Instrument asetzen fir mech besser ze fillen a fir méi aus mer raus ze kommen. Dat heescht dass ech wierklech mech an deene Kleeder, dass ech Kleeder undinn an deenen ech mech méi selbstbewosst fillen, an deenen ech mech méi sexy fillen fir einfach wann ech rausginn, dass ech dann och emol einfach méi labber sinn a mech méi wuel fillen a méi mat Leit an d'Gespréich kommen an dat hëlleft mir perséinlech da vill fir eng gutt Zäit ze hunn wann ech iergendwou higinn a fir mech einfach méi wuel ze fillen. A jo, dat heescht, dat hänkt bei mir ëmmer mega dovun of. Mee ech muss awer och soen, esou och a mengen Hoodies, déi ech a mengem Alldag, esou mäin Standardoutfit ass eegent e groussen Hoodie an eng Jeans, dora fillen ech mech och sexy. Ech hu meng Hoodies mega gär an ech hu meng oversized Hoodies gär an och dora kann ech mech sexy fillen.
Mir ass eppes agefall. Ech hat mech fir Halloween verkleet als e Charakter aus engem Videospill an deen huet e grénge Paltong un. Ech hu mer dunn bëlleg e grénge Paltong op enger Secondhand-Plattform geklickt an ech hu mech net immens sexy gefillt u sech, well dat ass och kee Charakter, dee soll sexy sinn. Mee ech hu fonnt, dat dee Paltong, deen huet iergendwéi esou gepolstert Schëllere gehat, an da kënnt ee sech direkt vill méi staark a méi grouss a méi breet vir. An ech fannen dat scho spannend, wann, wa Kleedung dann iergendwéi selbst mat engem mécht, deen denkt sech, ok, ech fille mech am Fong bësse méi selbstbewosst, einfach just well ech bësse méi breet Schëlleren hunn, well mäi Paltong dat mécht. Dat ass, also dat ass schonn einfach interessant, wat Kleedung esou mat engem maache kann a wéi dat dann och Obwuel et am Fong keen Kleedungsstéck ass wat soll sexy sinn, dann trotzdem mécht dat een sech op d'mannst méi selbstbewosst fillt. Jo ech hunn dat ganz staark mat, ech hunn ee puer vun Heels an dat sinn keng mega Heels, dat ass einfach, dat sinn sou richteg schéin Goth Heels am Fong esou, dat heescht dat ass eng déck déck Suel an dann en Talon an den den Talon ass schonn héich mee och well d'Suel sou héich ass, mécht et am Fong net esou, also den, den, den Effet vun Talon ass jo am Fong, datt ee sech anescht hält an datt Broscht an Hënner am Fong bësse méi betount ginn. Dat maachen déi net onbedéngt esou krass, well den, esou ech stinn net esou op mengen Zéiwespëtzel, obwuel Schong héich sinn, mee soubal ech déi Schong undeen, ech fille mech wéi wann ech, Kéint d'Bierger beklawen. Also déi Schong si mer, déi si mer, also ech maache mer am Fong net vill aus Schong, mee dat si wierklech am Fong meng Liblingsschong, well ech mech esou wuel fillen an deene Schong an ech kann dee schlabberegste Look ever unhunn an dann déi Schong undoen an ech fille mech einfach, wéi wann ech alles kéint maachen an ech fille mech sou gutt a sou staark do dran a sou badass an dat ass schonn. Wierklech quasi beängstegend, wéi e groussen Effet dass Kleeder op eis, op eise Mindset an eis Astellung kënnen hunn. Mhm.
Also ass ech vläicht och heiansdo guer net, ech di mech sexy un, well ech mech gutt fillen, mä ech fille mech gutt, well ech mech sexy ugedo hunn. Also Ja. heiansdo ass esou den Cause and Effect vertauscht. Genau, dat ass wéi gesot meng Strategie fir wann ech raus ginn, well ech hensdo awer midd sinn an net onbedéngt wëll nei Leit, also ech wëll nei Leit kenneléieren, mee dann wëll ech awer och eigentlech net. An dann wann ech mech dann undinn, dass ech mech gutt fillen an dass ech mech empowered fillen, dann ginn ech direkt vill méi op aner Leit zou an dann benotzen ech wéi gesot meng Kleedung mega als en Instrument fir déi Säit aus mer rauszehuelen.
Wat ech mech gefrot hunn, mir hu lo vill iwwer sech wuelfille geschwat, et gëtt jo och de Fall, dat ee Saachen undeet, wou ee sech net esou wuel dra fillt. Du hues elo zum Beispill d'High Heels ugeschwat, dat ass jo oft dann net esou angenehm, fir laang doranner ze lafen. An da gëtt et heiansdo jo d'Argument, Jo, mee ech hunn dat jo just kuerz un. Also zum Beispill, wann een een Date huet an domadder rechent, datt een déi Saachen dann deemnächst ausdoe kann, beziehungsweise ausgedo kritt. Hues du esou Kleedung och oder esou Situatiounen och schonn erlieft? Also.
Ech dinn, ech hu keng Kleeder déi ech net gär undinn an déi ech da just fir anerer undinn, sou am Sënn vun ok ech kréien dat hir souwisou gläich ugedo. Ech hunn natierlech och Kleeder déi wou wou ech mech emotional immens wuel dra fillen a kierperlech och net esou, also ech hunn. Virun allem nach aus menger Goff-Zäit, an ech linn déi och haut nach vun Zäit zu Zäit wierklech gär un, immens vill Corsagen. An ech fille mech emotional immens wuel a Corsagen. Ech hu gär, dass se fest sinn. Ech fille mech, dat berouegt mech eeschtfir immens. Virun allem, je méi fest se sinn, desto méi wuel fillen ech mech dran. Ech hunn och heiansdo, deemno wat mäin daily gender ass, immens gär fir dat esou zouzeschnüren an dat esou ze betounen. Mee kierperlech fillen ech mech awer natierlech net wuel dran. Also ech mierken och, datt mäi Kierper no enger Zäit einfach seet, hei, dat ass elo gutt, du muss elo do raus. Mee dat ass dann awer dee Präis, deen et mer wäert ass, well ech et awer am Endeffekt ëmmer fir mech maachen, well ech et wierklech gär maachen. An ech weess net, ob ech, also. Ech perséinlech giff mech net fir 8 Stonnen an e Corsage zwengen, just fir enger anerer Persoun en Gefalen ze maachen. Dat wär et mer net wäert an dat giff ech och net maachen, well dofir ass mer d'Präis-Leeschtung dann iergendwéi, dat Verhältnis ass et mer dann net wäert. Mee wann ech et fir mech maachen, ass et mer dat wäert. Wéi ass dat bei där?
Ech mengen, et gëtt tatsächlech a mengem Kleederschaf näischt, wou ech mech net op d'mannst hallefwegs gutt dra spieren. Ähm, also gëtt natierlech ënnerwäsch, déi vläicht méi enk ass an ech lo och net onbedéngt soen, okay, dat ass déi bequeemsten ever, ech wëll doranner schlofen. Mee soss gëtt et net ganz vill. Ähm, mee ech kann dat gutt novollzéien, wéi s du dat sees, datt et heiansdo esou en Trade-off ass, datt ee sech gutt dra spiert, obwuel et sech kierperlech net esou gutt ufillt. An dat ass jo och voll ok. Also et ass jo och ja. voll ok, seng eege Grenzen do bëssen auszetesten, soulaang een se net iwwerschreit a soulaang een halt och op seng Gesondheet oppasst. Also je no dem wat een deet kann dat halt einfach en Effekt hunn an äh, dat dann och gut ze wëssen, wien ee dat een Sache rëm kann ausdoen a vläicht och gut äh, einfach ze probéiere wann een länger irgendwo higeet, äh, dat een einfach Wiesselkleedung dobäi huet, datt ee fir heem ze goe bequem Schong dobäi huet, esou Saachen. Genau, also ech fannen d'Heefegkeet an d'Dauer mécht et do, och bei mir mat de Corsagen. Also ech maachen dat net dräimol d'Woch, well da wär et net méi gesond an da giff et eventuell bleiwend Schied hannerloossen an dat wëll ech net agoen, dat ass et mer definitiv net wäert. Mee wann ech dat awer eemol de Mount, zweemol de Mount Corsagen hunn fir en Owend, dat mäi Kierper kritt dovu kee bleiwende Schued an ech kucken och ëmmer, datt ech awer, wann ech grad wann ech iergendwou higinn, datt ech mer da vläit an eng Täsch e klenge Jutebeutel stiechen, wou ech de Corsage kann worst case sécher dra verstauen, wann ech mech awer decidéieren en auszedoen, well ech mech einfach da kierperlech net méi esou wuel dra fillen. Dat heescht e Plang B derbäi ze hunn, grad wann ee weess, datt een eng Zäit ënnerwee an datt ee sech eventuell kierperlech iergendwann net méi wuel dra fillt, obwuel ee sech emotional dra wuel fillt. dass een dann einfach eppes anescht derbäi huet. Joël, Ech hunn dat heiansdo, dass ech mech guer net sexy fannen, mee dass aner Leit mech dee Moment awer immens sexy fannen. Kenns du dat an wéi fillt sech dat u fir dech?
Jean, Jo, ech kennen dat an ech fannen dat ëmmer e bësse komesch an e bësse schwiereg an anersäits freen ech mech awer och also fir allem kënnt dat vun Persounen wou ech et gut fannen wann se mech sexy fannen a wann an ähm, déi ech och sexy fannen a wou do eng Relatioun gëtt mee dass dann awer heinsdo schwiereg well ech mer denken okay ech fille mech grad Ech sinn iergendwéi ugedo, ech hunn eng Joggingsbox un an en Hoodie an ech fille mech grad net sexy. Ech si vläicht och net onbedéngt frësch geduscht oder esou an hunn einfach d'Gefill, ok, ech sinn eigentlech iergend esou e Blob an net immens sexy. An Midd an, an wat weess ech net nach alles. An déi aner Persoun seet dann, Wow, du wëss mega sexy, ech giff gären hei an do mat der maachen. An ee selwer ass dann e bësse sou, Ok, wéi, wéi kënnt dat? Ech hu jo am Fong iwwerhaapt keen Effort gemeet, fir sexy ze sinn. An. Also et ass net, datt et mech enorm géif stéieren, op d'mannst an deenen Situatiounen, wou dat mir passéiert, net. Mee et ass awer ëmmer e bësse komesch. Wéi ass dat bei dir?
Ech muss soen, ech hunn dat meeschtens, wa meng Iesstéierung grad erëm e bëssi kickt. Well meng Iesstéierung mat enger immenser verzerrter Selbstwahrnehmung erhirkëllt. Dat heescht, datt ech mech da wierklech wierklech dee Cliché vu ech gesi mech anescht am Spigel an ech weess, dass dat, wat ech am Spigel gesinn, net der Wourecht entsprécht, mee esou dass trotzdeem dann ëmmer e bëssi e Brainfuck, géif ech elo mol soen, a wa Leit mech da sexy fannen, da ass dann och am Fong egal, ob dat Leit sinn, mat deenen ech eng esou eng Bezéiung hunn oder Leit, mat deenen ech keng esou eng Bezéiung hunn, da mécht mech dat ëmmer. immens duercherneen, well ech sinn esou dat, well meng Iesstéierung dann natierlech och ëmmer vu Selbstzweifele be begleet gëtt, dee ganze Rateschwanz, deen dat mat sech zitt. An an deene Momenter mécht mech dat dann, engersäits sinn ech natierlech frou, wa Leit mer soen, Hey, du bass, ech, ech fannen dech sexy, ech fannen dech unzéiend, ech fannen dech attraktiv. An anerersäits mécht et mech dann awer och ëmmer e bëssi esou. nach méi duercheneen, soen ech mol esou, well ech dann esou a mengem klenge Lach sëtzen, dass ech dat am Fong guer net gleewe kann, well ech fanne mech jo dee Moment guer net sexy an wat ass mat deenen anere Leit falsch, dass déi mech elo esou unzéiend fannen. Eng aner Situatioun, déi mer do awer och nach an de Kapp kënnt, ass déi, wann ech. Ma am Fong, wann ech mech guer net sexy undoen an wann ech wierklech einfach just existéieren an viben an aner Leit fanne mech immens sexy an sexualiséiere mech dann. Wann ech mech selwer sexy undinn fir zum Beispill rauszegoen, da sinn ech dorop gefaasst, fir datt aner Leit mech eventuell sexualiséieren a mat mer flirten a mech sexy fannen, well sou, ech hu mech jo sou ugedo an ech fille mech jo och selwer dee Moment immens sexy. An wat mech dann awer méi duerchernee mécht, ass, wann ech et am Fong net drop ukomme loossen an wann ech just existéieren a wa Leit ufänke mech immens sexy ze fannen a mat mer ze flirten. Kenns du dat och oder wéi fillt sech dat fir dech un?
Ech kennen dat net esou vill. Ech hunn awer schonn heiansdo esou Situatioune gehat, wou Leit relativ random ugefaangen hu mat mer ze flirten an ech mer geduecht hunn, ok, flirt déi Persoun grad wierklech mat mer a well ass lass mat dir an ech si midd a kënn mer wann ech glifft mat wat och ëmmer fir eng sozial Interaktioun mer grad haten, weiderfueren a back to business goen. Dat, also ech ka mer scho virstellen, virun allem wann engem dat oft passéiert, datt dat einfach och nervt an een dat och einfach net brauch an net wëll. Dat ass natierlech ëmmer, also Ech fannen ëmmer schwiereg dann ze ënnerscheeden, ok, wat kann ech elo als Kompliment opfaassen a wat stresst mech einfach just. Well engersäits soen ech mer, ok, et ass jo scho cool, wann ee mech sexy fënnt an jo, merci, mee ech brauch dat awer och net ëmmer an et ass heiansdo och jo da schwiereg ze wëssen, wouhier kënnt dat elo an wat dreift dech lo dozou mat mer ze flirten oder mech sexy ze fannen? Jo, also ech hunn dat, also déi meescht Situatiounen, wou mech dat esou immens stéiert, ass wann ech mat dem Contrat schaffen op menger Aarbecht an wann ech einfach just, also meng, mäin Aarbechtsoutfit ass eng Jeans an de Polo vun där Plaz wou, also mam Logo wou ech schaffen, wat absolut net an dat fält wat mer esou klassescherweis ënner sexy Kleeder verstinn. An do kënnt et mer dann wierklech oft vir, dass Leit immens ufänke mat mer ze flirten a mech ze sexualiséieren, wou ech einfach sinn esou, hei ech wëll der am Fong just däi Gedrénks verkafen a kucken, dass jiddwereen eng gutt Zäit huet an dass jiddweree sécher ass an ech wëll einfach just schaffen a viben an doet dat. Dat erwëscht mech dann och ëmmer esou e bëssi off guard, well ech dann, wéi gesot, ech ginn op d'Aarbecht oder. Och wann ech einfach raus ginn an mech awer net sexy undinn, esou ech ginn just raus an ech wëll vläit mat mech mat Frënn treffen an ech sinn net dorop agestallt fir dann mat Leit ze flirten a mech vu Leit sexualiséieren ze loossen an dat also ech hunn nach kee kee kee gudde Wee fonnt wéi ech domat soll ëmgoen, muss ech éierlech soen.
Mmh, jo, dat fällt mir och schwéier, da do äh, irgendwie en Tipp ze ginn. Ech meng, gëtt och net wirklich een ausser halt nee. den Hiweis um d'Leit. Äh, grad wann der mat Leit ze dinn huet, déi Iech géigeniwwer an enger äh, Positioun si, wou se net unbedingt Muecht hunn, an dat betrëfft nun mol jiddereen, deen irgendwie an der Serviceindustrie schafft. Also wann een Iech zervéiert, dann flirt net mat der Persoun, well déi Persoun ass ugewisen op Drénkgeld, déi ass ugewisen dorobber, datt net vun hirem Chef d'Panz gerappt kritt oder erausgeworf gëtt, well se iergendwéi net fein mat Eech wär. An do gehéiert et sech einfach net mat deene Leit ze flirten. Also ech fannen, dat, dat ass einfach esou, dat gehéiert sech net. A wann Der eng Persoun onheemlech flott fand, dann vläicht schreift der en Ziedel an dann kann se sech nom Enn vun hirer Schicht bei iech mellen, wann der onbedéngt mengt dat misst sinn, woubäi ech och net weess wéi stéierend dat ass.
Dat wär mer op alle Fall léiwer, dat giff ech sou gekannt a süß fannen, well dat ass mer bis elo nach net geschitt. Dat giff ech immens considerate fannen. Joël, fällt dir soss nach eppes an zu sexy Kleeder?
Mir fällt näischt méi zu sexy Kleeder an. Mir fänkt nach dee leschte Punkt op menger Lëscht an, deen ech elo wierklech net méi verknüpft kréien mat deem, wat mer alles geschwat hunn. Do ass et ëm, also et ass en Interview an der Vogue an do hu se véier net-binär beziehungsweise queer Modelen interviewt, wéi dat bei hinnen esou ass, wat fir Kleeder si ugedo kréien. An ech denken, dee verlinke mer iech einfach, wann der wëllt Bësse méi iwwer d'Moudewelt gewuer ginn a wéi et ass, net-binär als Model ze sinn, da kënnt Der dat liesen. Ech hunn dat jiddefalls spannend fonnt, mee et passt net esou richteg méi zu deem, wat mer elo alles geschwat hunn.
Ech freeë mech schonn definitiv, fir deen Artikel ze liesen. Da géif ech soen, wiere mer fir haut fäerdeg. Elo kënnt nach eng wonnerbar Rubrik vum Kelly, wann ech mech net ieren. Jo, fir déi musst der iech ausdoen, well et geet ëm Self-Exam vu Brëscht. An ech mengen, duerfir däerf ee keng sexy Kleedung unhunn, mee et muss een se ausdoen. Genau.
Passt op iech op, hutt ganz vill Spaass mat äre sexy Kleeder a mir héieren eis an zwou Woche rëm.
Bis dann! Adi!
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Broscht selwer oftaaschten. Et ass recommandéiert ee mol am Mount déi eege Brëscht ofzetaaschten. Op Englesche nennt een dat Breast Self-Exam, also Broscht-Selbstënnersichung. Dëst ass als Virbeugung fir Broschtkriibs. Broschtkriibs mécht ongeféier 30 Prozent vun all Kriibs bei Fraen aus. Also all aacht Fra ass dovunner betraff. Et ass also zimmlech warscheinlech, dass wann der Brëscht hutt, eng Kéier mat dem Thema Broschtkriibs konfrontéiert kënnt ginn. Opgepasst, hei nach e klengen Disclaimer, Net nëmme Fraen an net-binär Persoune mat Brëscht kënne Broschtkriibs kréien. Och wann een eng Mastektomie hat, also d'Brëscht verklengert oder ewechgeholl krut, huet een en erhéichte Broschtkriibsrisiko a sollt reegelméisseg seng Broscht oftaaschten. Ausserdeem kënnen och Cis-Männer vu Broschtkriibs betraff sinn, wann och vill, vill manner. Wéi taascht een of? Wann der eng Menstruatioun hutt, dann ass et wichteg de richtegen Zäitpunkt ze erwëschen. Net eng Woch bevir een ufänkt ze menstruéieren, well da sinn d'Brëscht méi geschwollen a klompeg. Well Brëscht hunn och en Zyklus. Dat kënnt der an der Rubrik How to Boob Cycle nolauschteren. Dann, et gëtt net de mega richtegen oder falsche Wee déi eege Brëscht ofzetaaschten. Dat wichtegst ass, dass een et reegelméisseg mécht fir Verännerungen ze erkennen. Hei awer e puer kleng Tipps. Wann der nëmme mat de Fangerspëtzen oftaascht, kann et sinn, datt der eng Plaz verpasst. Dofir benotzt är ganz Hand fir ze drécken an se ronderëm ofzerullen. Dann gitt vu baussen no bannen, an dat vun alle Säiten. An vergiesst net d'Géigend vun den Achselen an d'Nippelen. Wann der elo eng Knupp oder e Knuet entdeckt, da fir d'éischt mol keng Panik. Brëscht maachen dat déi ganzen Zäit. Wann der reegelméisseg är Broscht oftaascht, a genau dofir ass dat wichteg, kënnt der gutt ënnerscheeden tëscht ären normale Knuppen, Kniet a Klumpen an tëscht verdächtege Knuppen. E verdächtege Knuet fillt sech u wéi e Steen oder e Kisselsteen a léisst sech net esou gutt ronderëm beweegen. Wann der en neie Knuet entdeckt, deen iech Suerge bereet, oder eng Knupp, déi scho méi laang do ass, da gitt am beschte bei e Gynekolog oder eng Gynekologin. Si wäerten iech d'Broscht oftaaschten a warscheinlech e Mammogramm oder en Ultraschall vun der Broscht maachen. Keng Angscht, d'ESCH ass fir d'éischt mol net invasiv, also et gëtt nëmmen vu bausse gekuckt. Är Broscht gëtt dobäi e bëssen hin an hier gedréckt. An och wann een dann de Knuet misst forthuelen, ginn et haut sécher an onkomplizéiert Methoden, dëst ze maachen. Wat een Broschtkriibs méi séier erkennt, wat en méi einfach ze entfernen ass. Dofir, léiert är Broscht besser kennen.